Daasebrɛ na adehyeɛ a ɛwɔ North America, US ne Canada no aba ha na ne no bɛdi akwasidan. Yɛsrɛ kwan no yɛakyea.

Mfiriaseɛ ne mpɔmpɔnsoɔ na yɛadu a yɛredwendwen ɔman no ho a mode afie ha yi. Sɛ ɔnkyea mu no wobɔ amaneɛ, na mmom sɛ amaneɛ bi wɔ hɔ nso a, wobɛtumi abɔ yɛn mu. Ne korakora.
Dase bɛkyia me wɔ hɔ.
Wotie ma ɛto asebrɛ sɛ yɛbaa yɛ a yɛnkura no bɔne sɛdeɛ medii kan kaa no. Ɛyɛ n'adehyeɛ ɛwɔ North America, ɛyɛ US specifically ɛne Canada. Ɛna wɔabɛduru ha sei, ɛnyɛ akwasidaeɛ. Mpanimfoɔ se yɛsɛ sɛ ɔde hyɛ no wamfa nhyɛ a ɛfiri tɔ. Ɛna deɛ onim amammerɛ so nsɛ yɛ amammerɛ. Enti sɛ nnɛ Nyame ada wo ma woabɛdu wɔn kurom, na sɛ yɛredi adaeɛ a ɛto so mmiɛnsa deɛ a, wɔn nso wɔbɛba ne Daasebrɛ aba abɛdi ɔman kɛsɛ mpa.
Yɛmisa wo nso twum wɔ afaase bɛni a na ɔte GNTC ano wɔ ha sei no. Ɛna Kakabo Agyekum, ɛyɛ me ara me nua Beredu ba Abena Nsomaa ne ba. Ɔno ne wɔn secretary, ɔno nso sɛ sɛ ɔni a afei Ɛyɛ Owura Yere Joyce Animah Agyeman, ɔno ne wɔn Financial Secretary, ɛna Owura Stephen Kofi Tra, Treasurer, ɔno nso wɔ ha sei, ɛna Owura Yere Patricia Ampong Nimako, ɔno na ɔyɛ wɔn President, ɔbaa odi President, na ɔsɛ sɛ ne bra so nti wate Awɔrɔ ne kawa hyɛ obi foforɔ ɛne abusuafoɔ a ɛka mpaboa mu bɛda mu na ɛmu bi na na ɛtwa me na yɛn ateseɛ no mpanin sɛ ɛkɔ hwi yare ɛkɔ adidie sɛdeɛ ɛkɔ yie a na ka ɛkɔ saa nanso ɛnɛ yɛ akwasidan yi deɛ na sɛ sɛ sɛbi yɛde apuo bi gu fam yɛde kaa nananom wɔn nso akaa yɛ nti ɛyɛ ne nananom wɔn baeɛ a wɔkura wɔn nsam nsuo ɛne nsa ahoroɔ a wɔde ba no ɔde abɛto boa wɔn wura ɛɛ de adi adaeɛ no ɛwɔ wɔn mu nyinaa akyi no ɛɛ nkɔmɔ bi wɔ hɔ nom a ɛno deɛ agye awuruwa
ɛyɛ ɔyɔkɔ abusua ɛwɔ asiakwa. me papa no na Daasebrɛ bɛforo ne panyin akonnwa no. Ɛnɛ na kwan dam sɛ yɛbɛma Daasebrɛ tiri nkwa. Nti yɛbaeɛ a ɛyɛ ɔyɔkɔ abusuapanyin ɔpanyin ɔrɛ daako ɛne n'abusua ne ne mma ɛne ɛgyina ha sɛ yɛbaeɛ a Daasebrɛ ma no tiri nkwa yɛabɛkyea no so nanso no yɛade yɛ ho adi Ɛfiri sɛ me a megyina mu dwe ma me kɛsɛ yi, me papa ne ɔpanin kura mu. Tie 1956 to 1957 na ɔno yɛ akɔmi hin wɔ ɛsi akɔ ha. Tie ha deɛ tete mi ɛwɔ ahemfie ha. Tie mma ɛne abusua nyina nea aka bom aka bom sɛ akora tena ase di a yɛ bɛma akora tiri nkwa. Tie mu no yɛbɛyi yɛ ho adi nyina akyɛ. Meyɛ yɛfrɛ me nana kofi apɛ akura. Meyɛ nsutwam kyerɛ wo he. Tie. Wode kasa. Atwa ɛbaeɛ a yɛkura yɛn nsɛm dɔkɔdɔkɔ adeɛ nso ɛnan wɔn mu adeɛ nso ɔkyea na yɛsu nsɛm ɛ na kora mfa ɛhwɛ ne mpanyimfo
Obi wɔ ɛho asɛm bi ka anaa biribi afiri mu aba a ɛsɛ sɛ yɛsusu ho. Wakenkan dapɛn aduanan a yɛhyia nsɛm a yɛdwendwen ho no. Ne nyinaa no no, ebi aka mu anaasɛ biribi apue afiri mu a ɛsɛ sɛ yɛsusu ho. Ankɛse asɛm na mepɛ sɛ meka, na ankɛse ɔhyɛ hyia kɔ ase.

Nhwɛso da ase kyerɛ mmuae pii. Wɔfrɛɛ no na wobisaa no nea enti a nea ɔyɛ nanso eduu baabi no ɔbɛbɔ trenee nti wamma nea ɔyɛ. Na Dawur Amankrado wakasa yɛn mu dodoɔ no bi a yɛante asɛm a ɔkaeɛ. Ɔse nankɛse ɔhe ɔwɔ hɔ ɔhyɛ no ase brɛ ase. Nanso ɔretete, ɔretete, ɔpɛ sɛ ɔte atua. Sɛ ɔnhyɛ ase bio na ɔde ne ho rekɔbɔ su ho mu. Na ogyina dasebɛ no asrɛ no aka kyerɛ no sɛ ɔnto nsa mfrɛ no. Na sɛ mu yɛ den a, ɔma ne no tu wura ɛyɛ ɔsagyefo anim. Ɔte n'asopa mu, ɔno nso watete bi. Na yɛ ntoboaseɛ wɔ ɔkwan a ɔrefa so. Ɛyɛ den ara a, ɔbɛkɔ aporɔw nifa, ɔbɛduru hɔ. Ɔne no bɛkasa. Tie! Mmoa bi a mɛfiri mu aba no, wɔn ho asɔ nsi. Sɛ saa mmerɛ no ebia ɛnyɛ yie. Afei nso landscaping no, asase no bi dɔɔso na sɛdeɛ ɛso tene na ɛnyɛ. Nti no ɛma yɛbɔ apata de seedlings no bi gu aseɛ na kakra koraa nso gu akyire ha yi. Yɛbɛsrɛ Daasebrɛ Yɛn nyinaa nso yɛbɛtaa n'akyi ama saa atirimpɔ no aba mu ama n'anuonyam nso akɔ soro. Enti no, sɛ obenya ho ahoɔden niminim yi ara yi a, ka ɔma baabi ko a na anka yɛredua nnua no a ɔpɛ no nti ɛmma yɛanyɛ no. Wɔn nhwɛso ye ma yɛn. Earth moving equipment no bi betumi asiesie so na nsu no afi ase. Nkanimanim yi ara yedua saa nnua no. Na m'adwene baako nso ne sɛ, sɛ yedua nnua no a, ɛsɛ sɛ yenya nnipa a ebetumi ahwɛ so daa daa daa daa. Enti no, ebi a eyi two acres, ne yɛde ma obi sɛ bi a ɔnyɛ nyaadoa Sɛnea ɛbɛma wɔatumi ahwɛ nnua no a yɛaduadua no so yiye. Obi bɛyɛ mako, bɛyɛ ntoosi. Enti woyɛ no afa kɔ ano, na saa bere no ara so no wosiesie nnua no a yɛadua no na atumi anyin frɔmfrɔm. Seedlings deɛ yi, afei na yɛbɛnɛɛse. Sɛnea maka, yɛbɛbɔ apata bi na yɛde agu aseɛ. Na na anka m'adwene so ne sɛ, sɛ anka Yɛnyɛ volunteers na sɛ yɛnya ɛɛ schools no bi a, wɔbɛtumi ama yɛn nnipa bi ɛyɛ nursing kɛkɛ ɛyɛ yɛ dua sɛ nea yɛde hyɛhyɛ rɔba no mu na kɔn nso atumi aboa nso ɛyɛ den a ɛsɛ sɛ bere tiaa bi yɛtumi yɛ na ɛfiri hɔ nti madwen a mewɔ ɛno no dɛm ase Me wura, ɔsɛmpa. Obi wɔ biribi ka bio? Bio.
Ɛyɛ adwenkyerɛ. Ɛyɛ kube no ne mmɛ no deɛ no a mɛka no mɛtwam ato ɛyɛ nyina so. Na me nso me susuɛ ne sɛ ɛnɛ nomafo no aba no to mu akyɛ adwuma no deɛ saa tema no ɛnni wɔn mu. Nti ka mɛsrɛ sɛ ebi nso wɔn adwuma yɛde ɛhyɛ ade no ɛna mefi sɛ yɛkɔ baako kora no a ɛɛ deɛ pɛsɛ yɛdua bia no deɛ pɛsɛ yɛ bia no yɛbɛtumi awie na ɛno no yɛsrɛ sɛ manfoɔ nso na ne deɛ wɔn akasa akɔ mpakyɛ ɛwɔ so ɛdu baabi nso a na yɛde asukuufoɔ no nso nkɔlaa no nso aka ho na wɔn atumi aboa na ɛkɛsɛ yɛtena ase sɛ yɛnhwɛ volunteers sɛ obi de ne ho bɛba sɛ mɛɛsɛ no deɛ a, yɛn ahwɛ yɛntumi nya dodoɔ.
Dase bɛ bɛsrɛ kasa kakra. Nea woka nyinaa yɛsusu adwene ho. Na ama adwuma no yɛde bɛyɛ na ɛyɛ yaw ada baako na ɔtwe biara mu. Na mmom mmeranteɛ edu edu a assemblymen no de bɛma yɛn no wɔn deɛ wɔyɛ constant. A da biara yɛne wɔn bɛkɔ. Sɛnea yɛaka no, wɔn nsuo ne aduane a wɔbɛdi deɛ, ɛna yɛn mu bi nso ahemfie ha atu yɛn ho asi hɔ a yɛwɔ saa nimdeɛ no expert a da biara yɛne bɛkɔ ho. Nti ɛno nso yɛbɛfa de aka ho. Yɛawa da biara, ɛma adwuma yɛde fa no bi kɔ sɛnea ɛbɛkɔ ntɛm. Na sɛ ɛbɛboa nso no, nnipa du du a Assemblyman no de bɛba no, wɔn deɛ ɛyɛ da biara adwuma a yɛne wɔn bɛyɛ kɔsi abosome num, abosome nsia a afei yɛbɛpagya sɛ yɛtu kɔtɛ a ɛyɛ yie.
Adesrɛ na yɛde to daakye berɛ no mu. Yɛwɔ Assemblymanfoɔ mmienu na ɛwɔ kurom ha, Twafoɔ ne Supomu. Baako wɔ ha, baako nni ha. Anɔpa me wura ahemfie ha no, mete ase yie. Nti sɛ daasebrɛ wɔ ha yi, daasebrɛ ne mpanimfoɔ atena ase yi, anka mɛsrɛ bebree na nkotodwe gu fam. Na daasebrɛ nto nkra na twafoɔ assemblyman nea asi mate sɛ ɔreba ha no yɛsan no asɛm a asi deɛ menim ɛna nsɛm a yɛka no wɔn ho aba mu paa ɛsɛ sɛ wɔn nso bɛboa abɔ ti dɔm a yɛyie te sɛ baako wɔ ha na baako ni ha deɛ a kamɛsrɛ dasebrɛ ɔnto nkra na twafo assemblyman na mpanimfoɔ mbisa na baabi a atɔkye yɛnsiesie na nka mfiri hɔ mesrɛ bebree Ɔhempɔn mpue, nanso ɔte. Enti nkɔmmɔ bi wɔ hɔ dada. Ɔne no redi nkɔmmɔ. Deɛ asie biara, akyɛ a nansa hwie bɛn na awɔtwe. Akokɔ nto badwam. Ɔbɛsiesie biribiara.
M'adesrɛ ɛtɔ so mmienu. Afe mpem mmienu ne du nkron, mebɛduu dwuma bi wɔ Chile. Ɛma me ne eh, Municipal eh, Forestry, Municipal Director, Manager for Forestry, yɛkɔtintim kwaeɛ no mu ne ade. Na ɔka asɛm bi ɛma asɛm no eh, mɛsrɛ de ato daase berɛ no mu sɛ bɛyɛ yie a eh, ɔnsrɛ na yɛnkɔ bom sɛ mmerɛ bi wɔ hɔ saa adeɛ a yɛka nnuadua no ne adeɛ no ne nyinaa galamsey nso abɛsɛe nneɛma bebree. Abɛsɛe yɛn nkurow kɔ asɛe yɛn nsase a yɛyɛ reclamation a nnuadua no nso betumi aboa. Na ɔkaa asɛm bi sɛ, Sɛ wotɔn w'asase ma obi de tu fam deɛ, na sɛ aban anaasɛ ɔman no bɛnnua nnua wɔ so a, asase no, ɛnyɛ wo dea bio. Ɛbɛyɛ ɔman no dea anaasɛ ɛbɛyɛ aban dea. Enti mɛsrɛ bebree sɛ, Daasebrɛ mpɛ abɔfoɔ. Na ɔne mpanimfoɔ nni nkɔmmɔ, na mmara no baa bi a, sɛ ɛyɛ nokorɛ a, na anka yɛmfa ho keka. Ɛnyɛ saa deɛ no, ɛfiri sɛ nsaase bebree a nkurɔfoɔ atɔn a, abɛda hɔnom, abɛda da, ada abɛda mpan, na sɛ ɔman no bɛyɛ so adwuma abɛyɛ ɔman no agyapadeɛ deɛ a, na yɛnnua nnua no na asaase no mmɛyɛ, mmɛda nkonnwa ho. Pɛ,
na saa mmara no nso deɛ ɛwɔ hɔ sɛ. asase, watɔn asase ama obi sɛ ɔntu gold no. Ɔtu gold no, ogye ho sika, na ɔtu gold no wie a, asase no ɛnyɛ ɔde nka. Asase no ɛba ama no. Nti saa pɛpɛɛpɛ na sɛbi ɛna metu wɔn anadwo ne ɛna de ase sɛ wɔn hwɛ na wɔn nyɛ sɛ wɔn making sure sɛ asase a

ɛyɛ sɛ adwuma no so kɔ so still nti na yɛahyehyɛ committee a wɔn bɛboa atrankonya a wɔn wɔ dada ɛne wɔn a wɔn wɔ abɛka ho nti no mede akonya yi ɛreba abɛkyerɛ mo committees ahodoɔ ahodoɔ a yɛahyehyɛ ɛne wɔn a wɔn ba abɛda ano akyerɛ wɔn ano. nti no sɛ mobɛhwɛ mu a dodoɔ no ara monim sɛ ɛsi akwa ɛyɛ nifa division ɛtire ɛno nti no yɛwɔ nifa secretariat ɛna yɛwɔ benkum sorry ɛɛ eh, esiakwa secretariat na esiakwa secretariat no secretary ɔda ano yɛ mr asante boahen na nifa no so yɛni secretary yɛwɔ chief director a ɛyɛ dr benjamin adomakosa dodoɔ no ara frɛ no chief of staff na mmom chief of staff no ɛfiri ɛnɛ kɔ mu obiara mfrɛ no chief of staff bio ɔnyɛ chief of staff ɔyɛ chief director yɛsan wɔ tax force na tax force no mepɛ mu no yɛbɛyɛ yɛbɛsan ahyehyɛ ɔmo biom na yɛde ɔmo din ato dwa yɛ yɛ ahemfie media ɛyɛ bafo wɔ wura mu bafo a

Yɛkɔ so a, yɛwɔ advisory board. Advisory board no ne sɛ wɔn a sɛbe wɔbɛ advise ahemfie. Request fɛ baa yɛse yɛma wɔn akɔ aba bio. Ɛm sɛ Mister Kakabo deɛ me ne no ɛkasa paa. Na ba mo baeɛ nso. moabɛhu deɛ ɛkɔ so wɔ ha. In fact, ebia kyena ɛrekɔ no mobɛba na yɛatu Danwei nyinaa so na dase bɛtena ase nsuo ɛbɛbo no because nnua ɛwɔ mu nyinaa awu. Wohwɛ nkyɛnsee no a ɛnsɛ mfata sɛ ɔman Asiakwaman Nimfaman dase berɛ asɛso nie. ɛnyɛ anika koraa nti me ara me ne me engineers ayɛ ready sɛ kyena yɛbɛtu dan no so nyinaa sɛ bɛba de atu so wɔn bɛboa me no wɔn bɛboa ne yɛntumi ɛnrestrata akyira ha yi akakra yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛba ne yɛtena ase a yɛn ho bɛheha yɛ heat no bɛkɔ fam na at least yɛn nso yɛn ani agye sɛ yɛabɛ fie ɛsiane sɛ aha ɛyɛ ɔman no nyinaa efie. Eti US foɔ financial secretary wɔ ha yi deɛ metu ama wo. Me ne mo na ɛbɛsi dan no. Ɛkyena yɛ starte. Eti mepamkyɛw mo ara monhwɛ na monyɛ mo assessment na me ne. Ɛyɛ kakra bi na yɛaba. Sɛdeɛ modii kan kaeɛ no, eh, obi man so na yɛkɔdi paa abɔbra. Ɛwɔ yɛn adwene mu sɛ yɛbɛto nsa afrɛ Daasebrɛ na Daasebrɛ aba na ɔne ne kurom pamfoɔ abɛbooboo asiakwammaa no. Nti no, nkyɛnsee ne dɛn yi a woka ho asɛm yi? Ɛwɔ, ɛwɔ, ɛwɔ yɛn agenda ne fi deɛ sɛ. Agenda. Thank you. Nti ɛwɔ, ɛwɔ yɛn, ɛwɔ yɛn susuyɛ so. Nti mmerepɛ mu no, sɛ nana yɛ yɛkosua na yɛyɛ yɛdi yɛn ho nkɔmmɔ na yɛde to nana anim sɛ sɛ yɛne chief of staff mu sɛ yɛfrɛ ne sɛn bio chief of chief director na yɛwɔ a oh i see i wanted to meet you enti na sɛ yɛde to eh, yɛbɛma mo aso ate na sɛ yɛ daasebrɛ nso wɔ kwan a waba na wɔne yɛabɛdi nkitaho ne yɛabooboo asi akwaman yi ho ne modan yi a wokaa ho asɛm nyinaa. Nti ɛwɔ yɛ adwen sɛ yɛbɛyɛ saa. Ɛwɔ yɛfrɛ me ama ni maako. Ɛɛ papa Kofi Ampon ɛne na ne ba ne me.
Ɛne asankunya. Ɛnkɔkora wɔm. Biribi nkaa yɛ ano. Sɛ asɛm biara ni hɔ a yɛbɛsusu ho bio a. Di a, na sɛ bɛyɛ nananom srɛ sɛ nka wɔbɛpagya na ayɛ de ɛnɛ ɔkwasida adie no aba awieɛ anɔpa yi deɛ ɔsɔre a ɔbɛgye n'ahomeɛ kakra sima aduasa kɔ dɔnhwere ɛno akyi ankorankora ɛpɛ sɛ ɛhu da ase berɛ a